haleluya haleluya laha mixota vito ra matimba ra yesu ha ya eribyeni ra xikwembu namuntlha hi ya ya ku dyondzeni yi dyondzo yin'wani leyi vanhu va ku tala va chavaku ku yi twa but at the end of the day hi yona ntiyiso leyi nga ta ya va xikhiya xa ku va hi nghena eka mfumo wa matilo eka matthews 13 kusukela ka vhesi 24 nhlokomhaka yi ku xifaniso xa mfava Ensin'wini ya maxalana, Yesu a vekela xifaniso xin'wana a ku, Mfumo wa matilo wu fana ni munhu loyi a byaleke mbewu leyinene ensin'wini ya yena. Kambe loko vanhu va etlele, ku ta nala wa yena a ta byala mfava exikarhi ka maxalana, kutani a tifambela. Kuteloko maxalana ma tlhavile, ni ku endla nkhava, na wona mfava wu vonaka. Malandza ya n'wini wa muti ma ta ma ku ka yena, Hosi, a hi ku u byarile mbewu leyinene ensin'wini ya wena. Xana mfava lowu wu pfa kwihi ke? A ku ka vona, I ku endla ka nala. Malandza ma ku ka yena, Xana u lava leswaku hi ya tsuvula mfava ke? A ku, E-e, Loko mi ya tsuvula mfava, kumbexana mi nga tshuka mi tsuvure na wona maxalana, swi tshikeni swi kula swin'we, ku kondza ku fika ka nkarhi wa ku tshovela, hi kona ndzi nga ta ku eka vatshoveri, Rhangani hi mfava mi tsuvula, mi wu boha hi tinyandza, mi ta wu hisa, kumbexana mi ma endla endlela exihlathini xa mina. halleluya loko hi karhi hi yingisela laha hi nga hlaya kona hi ya hi ya dyondzisiwa hi mfava rito ra xikwembu loko mubyari a byale maxalana a ku ri a ku lo ntlhaka ku ri xikarhi ka, ka siku mara exikarhi ka vusiku ku tile nala wa yena loyi a lwisanaka na yena a fika a byala mfava exikarhi ka maxalana kute loko vadyondzisiwa yana va sungula ku vutisa ku ri xana um wehe mubyari U lo byala na, na, na, na mfava exikarhi ka maxalana ke? A ku, E-e, i ku endla ka nala. Mara swi tshikeni swi kula swin'we, mi nga tsuvuli, hikuva hi siku ra ku tshovela ni ta endla leswaku mfava mi wu tsuvula, mi wu boha, mi wu hisa. Se loko hi ya hi ya hlaya eka 36. Yi ri, Kutani Yesu a suka entshungwini a ya nghena endlwini. Vadyondzisiwa va yena va ta ka yena va ku, Hi hlamusele xifaniso xa mfava wa le sin'wini. A va hlamula a ku, Loyi a byaleke mbewu leyinene i N'wana wa munhu. Nsimu i misava. Mbewu leyinene. i vana va mfumo. Mfava i vana va lowo biha. Nala la byaleke mfava i Diyavulosi. Ku tshovela i ku hela ka nkarhi, ka minkarhi. Vatshoveri vona i tintsumi. Ku kotisa loko mfava wu tsavuriwa wu ya hisiwa endzilweni, swi ta va tano eku heleni ka minkarhi, N'wana wa munhu u ta rhuma tintsumi ta yena ti ta humesela ehandle mfumo wa yena Vakhunguvanyisi hinkwavo ni lava endlaka leswo biha va ta cukumeta endleleni, ti ta va cukumeta ekheleni ra ndzilo, laha minkosi yi nga ta va kona ni ku getsela ka meno. Enkarhini wolowo, lavo lulama va ta hatima ku kotisa dyambu emfun'weni wa Tatana wa vona, lava nga ni tindleve a va yingise thus says the word of the lord rito ra xikwembu ri vula swona ri ri elwa nga na tindleve a yingise hikuva mubyali lonene i hosi yesu u byale e, e, e, maxalana emisaveni ya yena u byale vanhu lavanene marito ra xikwembu ko tlhe ri hlamusela ri ri mudyondzi enala wa yena mubyali lowu U tile exikarhi ka vusiku, a nga ti eku vonakeni mara a ta exinyamini, hi ku makungu ya yena a ri lama ya xinyama, e makungu ya yena a ri ya mfumo wa munyama, a ya a ya byala mfava exikarhi ka maxalana. This is what the word of God tells us, i ku exikarhini ka process yeliya, hosi Yesu loko va karhi va n'wi vutisa tintsumi, ku i ri e, e, e, e, e malandza ya yena a ku ri tintsumi, loko ti karhi ti vutisa ti ku, a hi ku u byale mbewu leyinene, Xana hi nga yi tsuvula emaxalana e, e, e, mpfava lwa na? Hosi Yesu a ku, No, swi tshikeni swi kula swin'we, hi ku i ku endla ka nala. But in the end times it shall be revealed, hi ku ni ta humesa mpfava wu ya wu ya bohiwa wu ya hisiwa, ivi maxalana na wona ya ta huma ya ya hatima ku kotisa dyambu emahlweni ka xikandza xa Tata wa vona. Leswi vulaka leswaku na hina loko hi byariwile laha misaveni hi byariwe hosi yesu u hi vekile tanihi maxalana but because the enemy eh, tiplan ta yena is to kill destroy and steal u busy vusiku na nanhlikani u byala mfava leswaku misava leyi onhaka mara rito ra xikwembu ri ri nkarhi wa makumu hi ta he separatiwa lava va nga mfava va va mfava lava nga vaxalana wa maxalana same as in matthews 25 Those 10 girls there, a ku ri na 5 lava va ri wise, a ku ri na 5 lava a va nga ri prepared. Rito ra Xikwembu lava a va ri prepared, a va ri na timboni ta voho na na mafurha ya timboni lava van'wana a va etlele that's what the bible says as we're going down ri rito ra xikwembu loko va karhi va swi vonisa sweswo Loko siku na nkarhi mhalamhala yi nga biwa muteki a fika va sungula ku kombela mafurha eka vanhwanyana lava van'wanyana va ku yini ka vo va ku no mafurha lama ya nga tshuka ya helela ndleleni fambani mi ya xava on the away ya ku xava muteki a sala a pfula timbati ku nghena lava a va ri prepared here's what we find out in the in the word of, uh, of the lord Hi kuma leswaku lavaya loko se va vuya va kume timbangi ti pfariwile. Loko va gongonza, va twa muteki a ku ka vona, A ku ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, a ndzi mi tivanga. Swi fana na wona mfava lowu a wu byariwa exikarhi ka vusiku. Loko Hosi Yesu a karhi a hlamusela endzeni ka Rito ra yena, a remember this a ku va xifaniso xa mfava but in a way ya ku hlamusela leswaku a byale maxalana. Mara nala a ta xikarhi ka vusiku a fika a byala mfava. Leswi vulaka swa ku na kwala misaveni leyi hi hanyaka ka yona, ku na vanhu lava xikwembu xi ngo lo va tisa hi vanhu ku va ta tirha ntirho wa xoho but then hi ku nala u le ka mixini a fika a byala mfava vanhu lava namuntlha they are pretending to be in the house of god they are pretending to be working for god van'wani va vo ivile na ku titwa a va titwi hi mhaka yini i mfava lowu nga byariwa hi nala mara hi nkarhi wa makumu they will be separated from the good vanhu lava va nga hlawuriwa hi xikwembu lava xikwembu xi nga va veka ku va va tirha ntirho wa xoho va tlhe va xi tshembekela va tlhe va nga pfumeli ku athakiwa hi nala rito ra xikwembu hi nkarhi wa makumu va ta va ya hlawuriwa va ya hatima ku kotisa dyambu exikandzeni xa muvumbi mara lavaya a va ri fava va ta va ya hisiwa va ya va ya cheriwa laha ku nga na ku getsela ka meno laha ku nga ta va ku ri na mikosi hi leswi rito ra xikwembu ri vulaka so leswi vulaka swa ku loko hi karhi hi hanya let us be careful let us know how to differentiate between the plans of the kingdom of darkness na tipulani ta Xikwembu. A hi yeneni swin'we eka Matthews 25, 24 before ya hi ya hlaya 25. Ni ta ni ya ni ya yi hlaya kusuka na n'wina eka verse 3. Kute loko a tshamile entshaveni ya mintlhwari, vadyondzisiwa va ku ka yena va ta eka yena etlhelweni va ku, Hi byele, xana timhaka leti Ti ya humelela rini xana? Ka ta xikombiso xa ku vuya ka wena ni xa ku hela ka minkarhi xi ta va xihi ke? Yesu a va hlamula a ku, Tivoneleni, leswaku mi nga tshuki mi xisiwa hi munhu, hikuva lavo tala va ta ta hi vito ra mina, un'wana na un'wana a ku, Hi mina Mesaya, kutani va ta xisa lavo tala. Mi ta twa huwa ya tinyimpi ni ni mahungu-ndlela ya tinyimpi, tivoneleni leswaku mi nga tshuki, leswaku mi nga tshukisiwi, hikuva leswi, hikuva sweswo swi fanele ku humelela, kambe hi wona makumu. Tiko rin'wana ri ta pfukela tiko rin'wana, mfumo wun'wana wu ta lwa na mfumo wun'wana. Ku ta va ni tindlala ni ku tsekatseka ka misava ematlhelweni layo tala. Swilo leswi hinkwaswo i ku sungula ka mahlongulo. Enkarhini wolowo va ta mi nyiketa eku xanisiweni, va mi dlaya. Mi ta vengiwa hi vanhu va matiko hinkwawo hikwalaho ka vito ra mina. Kutani lavo tala va ta khunguvanyeka, va ta hehlana va vengana. Ku ta humelela vaprofeta va mavunwa lavo tala, va ta xisa vanhu lavo tala. Kutani Rirhandzu ra lovotala ri ta sungula ku titimela hikuva ku homboloka ku ta va ku ku andzile. Kambe loyi a tiyiselaka ku fika makumu, hi yena la nga ta ponisiwa. Kutani evhangeli leya Mfumo yi ta twarisiwa emisaveni hinkwayo, leswaku mi ya vambhoni eka vanhu va matiko hinkwawo, kutani hi kona makumu ma nga ta fika. Leswi vulaka swa ku it will not be simple ku va hi ya vona mfumo wa matilo because a lot is happening and sweswi swi vulaka hi rito ra xikwembu already some of the things are happening swa ku matiko ya talwa ni matiko man'wana it is something that we are seeing but van'wana we are still in denial of repentance we are still in denial of accepting our lord jesus hi sungula ku questiona hi sungula ku ku ku ku ku ku performa emintirho ya la misaveni forgetting that we are in the end times hi ta ya hlawuriwa ku fana loko mubyari a hlawula mfava exikarhi ka maxalana a swi hambanyisa a teka maxalana a ma tshovela kahle ku ya leswi ya faneke ya va hi xiswona remember No one knows the date and time mara hikokokwalaho ka ku va hi landzelela our, our life manual which, which is the bible na ku va hi landzelerisa leswi xikwembu xi vulaka swona we will be able to know as na sweswi hi va ku karhi hi swi vona it is now happening therefore let us repent and, and seek the kingdom of god Because hi le, hi le nkarhini wa makumu. Hi nga pfumeli ku wela ka, ka, ka, ka mfava lowu nga byariwa hi nala emisaveni. Hikuva na hina hi ta ya ku getseleni ka meno. Believe me, it is not nice there. But then, lava va nga hanyiki hi ntiyiso mahlweni ka Xikwembu, Xikwembu xi ta swi endla leswaku va ya va ya defile-ka mahlweni ka nala va ya va ya tshwa. Let us look at verse 29 ya Matthews 24. Kan'we-kan'we loko nhlomulo wa minkarhi yaleyo wu ta va wu herile, dyambu ri ta hundzuka ntima ni n'weti wu nga ha voningi, tinyeleti ti ta wa hi le tilweni ni leswa matimba swa le matilweni swi ta dzinginisiwa. Hi kona xikombiso xa N'wana wa munhu xi nga ta vonaka etilweni. Vanhu va tinxaka hinkwato ta misava va ta ba nkosi kutani va vona N'wana wa munhu. emapapeni ya le tilweni hi matimba ni ku kwetsima lokukulu so let us be aware that all this will be happening one thing that we need to know i ku va hi va careful because eka nkarhi loyi nga le ka wo there are people who are pretending to be the servants of god you need to have discernment spirit ku va u kota ku twa ku va u kota ku vona ku va u kota ku sensa if you are in the right space or in the right place you need discernment spirit to know if you are on the right track with god hi ku sometimes u endla swilo you can't even feel it deep inside that this is wrong i mhaka yini you are under an attack of the evil one mara loko u va na discernment spirit loko u ri na ku twisisa swilo swa xikwembu loko u ri na rito ndzeni ka wena you will be able to detect ku ri leswi swi ni swi endlaka it is out of the will of the lord let us repent let us be in the presence of god day in day out u nga fani na munhu loyi a nge loko a tshamile a va na na na masayiti mambirhi swi fana na xikombiso xa loko munhu a kwatile a ku mehe nda hluvula vukreste ni veka hansi that is what happens when the devil is trying to attack you learn how to overcome the plans of the devil leswaku u ta va munhu lonene emahlweni ka xikwembu u ta va maxalana matshan'wini ya mfava lowu nga byariwa hi nala rito ra xikwembu nala u ye a ya byala exikarhi ka vusiku endzeni ka xinyami a endla swa munyama hi ku ti-plan ta yena to kill steal and destroy that is what the enemy is doing but then stand still hi ku rito ra xikwembu ri ri loyi a nga ta tiyisela hi ye a nga ta vona mfumo wa matilo hi ku swilo leswi swi nge olovi endlela ya ku nghena tilweni a yi olovi it only takes ku va we i swi tiva swa ku u yimela tilo and remember as a child of god who is truly uh, serving the lord it will not be simple for you Xin'wana na xin'wana lexi u nga ta xi endla swin'wana swi nge olovi hikuva you are carrying something very deep inside of you but be still and know that he is god be still and be in the presence of the lord hikuva hi nkarhi wa makumu rito ra xikwembu eka revelations 20 ri ri ni vona vafi lavatsongo na lavakulu va ya yima emahlweni ka xiluvelo meaning that it does not matter ku ri u nkulu kumbe u ntsongo you will also be convicted of your ways emisaveni because that is what god is saying and remember rito ra xikwembu a ri ti tlhela ri tlhela ri nga hetisisekanga in isaiah 55 verse 11 so let us be aware that hi le misaveni but we hanyela ku ya vona mfumo wa matilo we need to overcome the things of the world